hoyu vho no khou muvhona afha ndi mafumbisa ndeṅwa ya ṅwana ṅwana a sa langei ṅwana a si na mikhwa Why, ma bu bu why? Oh, that was the movie in the one. Akaban di tu. Eh, ay ay ay ay, auto e yapa. Ay. mwa vhone mara vha khou ntambudza vha khou zwi vhona na nṋe ndi khou nyao fana vhona vhaṅwe vhana vhone vha khou ḓi tamisidzana vhakegulu vha ambara midontshi vhone vha khou ḓi tamisidzana afha oyo oh, nṋe ndo neta nga vhone mao vha khou ḓi nyako vhoniwa kani nga vhatukana hafha badani o oh, mani mao kha vha ḓo vhona jesi jesi yo neta yo netela muvhilini ndi lini ndi khou nyako uri o rengela zwiambaro vhone vho ambara zwiambaro zwiswa vhone vha musidzana vha khou ḓi ita musidzana vhone mawo nṋe ṅwana muswa ndi khou ambara zwiambaro zwa kale vhone vha mukegulu vha khou ambara zwiambaro zwiswa ama vhone kha vha ḓo vhona vha ngita mukala vhone mawo u ḓo vhona na uniform yanga yo neta ndi ya kale vhone nga vha ḓo vhona vho ḓi rengela zwiambaro zwa 2000 nṋe vha nthengela zwa 500 waye mara mawo vha tshi nyanga u ḓi ita musidzana tshifhinga tshavho tsho fhira mani mawo ndi tshifhinga tshanga kha vha litshe rino ri tambe mani vho vha khou ḓi nyaga u tamba vhone vha tshe musidzana ende thima nga limawe zwori u tshi khou ḓa vha vho khotsi vhanzhi vhanzhi afho u tshi khou pfhi ndi khotsi yanga nṋe thina khotsi wa vhukuma matsiko khotsi yanga ndi nnyi ndi nnyi khotsi yanga vhone mwa vho funesa zwithu vhone vha tshi khou dzula vha khou ḓa na vhokhotsi avha vha tshi khou pfhi ndi khotsi yanga khotsi yanga matsiko vha vhukuma ndi vhafhio ndi vhafhio mawo ha mani vhone ma vha funesa zwithu mani kha hai mani ee vha kha vho ḓo hula mani

botshare o mbibvisa maraho a tsha ḓivha no kwana uri ḓo ya nḓuni khulwane na ndidzela ṅwana lu na ndengwa tine thi miyaṋu a ri miyaṋu vhulule mai ni zwi ite kha miyaṋu zwezwo ai ndi uri mulovha ndo ṱatshelwa nge makhulu anga vha vho ṋamedza phele mulovha nge zwino ndo vhuya ndo neta Nda no no ḓi zwipfa na zwa mapfene uri ndi namela ḽa vhuya ḽa tou vunḓea na muṱoḓo ndi zwaṋu na vhahaṋu ee hai zwo tou ralo tshini ndo no ḓowela ni phambana nadzo oh, vha khongonyi kuambisana soma no ntshetsa ngo hasha mipfa ya mashonzha ee eh, ndi na mipfa ya mashonzha ee eh, thi ni a leseni ya mupani vha dina zwizwi so kota maharisho tsho nga ine ḽa nḓila

Eh, na musi ri khou ḓo ro funzana nga bivhili ngori thuna vhaṅwe vha songo rabelelo kha itshi tshikolo sa vhala vhono gidimedza madede dzi nga matombo wa ḓi ḓivha thi khosimile na bule muṅadzi wavho mia yesu ndi nyi Hey, hey, hey, hey, hey, hey. ini phindulo dzanu ndi a dzi ḓivha ndi ini Ne, nṋe ndi a muḓivha mia murena yesu mia murena yesu ndi josephina evo ya ende kha ro si yone ya ntsari u ḓo nambanyiwa hafha kilasini vha nḓivha musi evo vha i ḓivha phungo yanga a vhathu mudzi pfa musi

u khou ḓi pfa Eh, ndi khou ri na- a ḓo bva kilasini yanga a Oh, na vhuri fhi tsha lindela oho Vha khou ita zwezwo. Ngo lindela vhone. ndi vhone vha na khou engedza crime afho vha khou ita zwa uri hu vhe na zwigevhenga vhone mani vha khou ri ndi litshe tshikolo ndi ite mini zwino okay ndi khou ka boss yanga 30 cent zwino ri khou ḽa nyungu ende ri khou tsha na venḓa ndi kale vho mbudze zwithu nda ḓo vha ndo litsha kale mani mafumbisa o zwi takalela u thathi wawe tshikoloni nge a vha a tshi khou ṱoḓa u ita zwa vhugevhenga Okay, vha ḓo zwi vhona. Kanda babisha na pose yanga 30 cent wa dubora. Aiye. Ndodilingeza ukongelela samufuma kazi wa mudini uyu ane vha khou mmbona zwino ndi tshi ḓa mmba ha pfukwi nga tshikete muṱhango uyu ya vhafuna vhasadzi uyu u dzula a dzi thaizoni dza vhafumakadzi tshifhinga tshoṱhe na zwithu zwawe a zwi mu tshimbilili nga mini nga mini na muthu a nga fanela u sedza murahu goloi dzi tshi ḓa ḓo dzi vhonisa hani kha ri sa khou sedza murahu na

but ha vha ṱo ri vhono kana uri fhaṱa hala uri ni badele nḓovi ya madekwana okay so ṅwara ka akhaunthu ya vheo ndi nayo ndi ḓo ni pangela tshelede ndi songo wana ya ndo ni pangela ando soko fa iko ripota ka phone tini rwa internet banking a songo ni songo na pfa ni tshi vhilaela ngezwo zwithu ndo ndo ni vhona vhe a huna zwithu zwi no dina u fana na u vha na khotsi wa tshidakwa khotsi a si na vhuḓifhinduleli kha vhumatshelo ha vhana vhawe vho khotsi vho no funesa zwithu

uyu mwana uku mbere chete nga chifhinga tsha rongo ḓo ri kakhisa mani naho wa nga renga tombo ḽa u tou ḓura ḽa tshihumbudzo muthu kharali a nga lovha na ṱuwa ni songo pfumedzana a hu na zwine zwa ḓo tshimbila muthu u takadzwa a kha ḓi tshila pfarelo a i baba ndi nṋe ṅwana wavho tshiḓamba halwa kha umu baba kha vha hone na umakhulukuku wanga ndo ri ndi ḓe ndi vha dalele afha ngori vha tshi ṱuwa ra sa khou fhirisana zwavhuḓi ra ro kwatelana ende uri namusi ndi ḓe ndo mbele pfarele ngori hei zwithu a zwi khou tshimbila vhadaifola na vha vha fhasi vhomakhulukuku baba nḓila dzanga dzi vulee uri na nṋe mushumo ndi wane ndi vhe manedzharavo na nṋe ndi ambarele thai na sudu ndi shume ofisini pfarelo ndi khou i humbela baba ndi khou dzi sola nga maanḓa uri nga vhe vho to ṱuwa ro to takalelana khamusi na mushumo nda ḓo wana kha vha vule nḓila vha vhudze na vhomakhuluku kwanga vha mpfarele na vhone baba kha vha mpfarele please man baba tshimbulelevho sa vhaṅwe vhathu mwananga baba mishumo yaṋu yo vhifha nga maanḓa no vhuya na na mbona lini ndi tshi khou nwa halwa ndi tshi khou daha fola fola ḽoṱhe ḽi na khou shela halwa hoṱhe vhune na khou shela zwoṱhe zwi khou fhelela mavuni a huna zwine zwa khou swika kha nṋe baba ndi khou tombela mani muthu ndi wa u khakha baba muthu vhathu ndi vho farelana baba ndi na thini ndi nga si to ita zwavhuḓi zwoṱhe na funa wa hawu hulisa khotsi yawu na miyawu hu na zwiṅwe nda ḓo ita vhuvhi huṅwe nda ḓo vha nda ita muthu wa ita tshilugaho nga huṅwevho baba vhathu ndi mananga kholomo vha a kuḓana ndi tshi kha ḓi tshila no balelwa u nnyitela zwivhungu a zwi nga ni nakeli Bobo ndi khou tombela pfarelo na vhone na mma vha tshi dzula vha tshi khou hula mara vha dovha vha farelana ṅwananga fhano upfi mavhiḓani ndi mini zwenezwi zwiluvha zwaṋu dzhiani ni ofha mufuno waṋu nṋe ndi tsheni nga muya na zwifola zwaṋu ṱuwani nazwo na vhone vha ṱoḓa u luvheledziwa na musi vhofa

ari ari ḓo zwi litsha mani Oh, hai. Eh, avha- ini mara ni kwaina madzwa nsete zwo mpfoinela na Eish, mara ndi- ndi a zama vha foinela mara mbo ḓi amba uḽa musadzi wavho wa mukhuwa mani boy Eh? ndi a zama vha foinela nga maanḓa mani boy Eh, musadzi wanga mukhuwa ee ndi uri muno vha ndo founa vha ḓivha ri mini ari this phone is not available in present Mm. uri ndi tshi amba na vhone to thoma nda ḓisa dzi present vha khou zwi vhona Mm. ande nṋe ndo neta boss abe ndi tshi amba ngori lola mukhu a tshi amba ngori tshifhinga tsho tive khou lay time

Eh? Hone zwino mi- ni khou ita zwiswa hafho mi yoni vho ya gai nga matsheloni mangafho Vho ya kerekeni. vho ya kerekeni ḓo vha hone mi yoni vhathu vha kerekeni vha na mbilu mbiso mi yoni vha ngita i si ḓele ndi phongo ya mufumakadzi mara vho ya kerekeni kene zwino u tamba nga mudzimu manini A uri tsho amba. na mudzimu wa ndo tou vha tshi ḓele na ḓo yusa mudzimu hezwo zwithu hezwo zwine mi yoni vho khou ita zwone vhathu vha khakha makone vha tshi thembo farelwa

yes yes na lunyadzo mani then zwe ndi vhana vhana no ambara mawigi ayi ni bvise mbiko ane ndi vhone zwavhuḓi mawigi a soko dzumba dzimbiko dza vhana vhana vho vhifha vha ndi khou neta ndi ri madzito ane a soko vuwa tshiḽa u ḽa ndi u ya bungani u ḽa ndi u ya bungani vhathu vha ḓovha ndono mubulini soko ḓala ndi yoṱhe afha na mabete ko soko ita dziphathi afha thanga dzanu dzi mushumoni anga dzo ambara makwaikwai ini ni biza fhala manaidrese kishini yes yes ndo neta mane khou sokou sapota maḓithu ai ndi khou ḽiwa miyanga huna zwine vha khou wana ya ndo ṱuwa na mdulu wavho hova mabrimisi ya manu miyanga vha magwaba ya nṋe mdulu wavho nṋe ṅwana vho mulaudzi ndo ṱuwa nṋe ni vha vhudze ya mudzimu khathihi na mukomana wanga vho inosi no ni rendisedza vho bule nzorosa na mini ndi ṱuwe ndo ḽa tshelede yanga yes yes so o fhedza zwithu zwoṱhe magwita yes no ḽa zwithu zwoṱhe zwa zwe dzipani ndi khou ṱuwa zwino hi

afha ndi nṋe na zwigevhenga zwanga ri khou tovhela tshelede yanga zwe nda guda vhutshiloni ndi uri mufunwa wau ha kolodiwi tshelede

in fact uh, ndo ni badela madekwe suma zwo ri madekwe ndi tshilala na ini zwa zwo hayo ni badele yo hano maḓuvha bebi zwithu zwoṱhe zwi shuma ngo ralo a u tshina zwithu zwa mahala bebi ni soko ḓo nḓela nga mawaza bebi i don't mix business with pleasure e ma ḓo pa tshelede yanga man in fact zwa sa ralo nṋe ndi khou anda zwifha nda ni ripota ngei mapholisani nda ri no mbinya

one Ubhimi na chete nga boso. Ah, boso vha ri ita zwidela ḓo vhona vha songo tshimbila vha khou doba doba vhasadzi avho Bibana, kone no kumba 300, nṋe ndo mbela 50 rand, 50 rand yo groove, a tho ngo fhiwa. roneta mfi Sisi muralo no groove, a ri khou ita eḓela sa ḓo muvhona mupanga, na- o ḓo muvhona kapi. na musadzi hone Ḓo Come on. muvhona. He bosa ndo ḓi kaidza ngo ṅwana no fila thoya.

u nga wana muthu o funzea mara vhuṱali hawe a tshi vhu shumisa kha zwithu zwo bvaho Linda. Ah, madekwana madekwana avhuḓi nda khumbela vhomangomani vhana vhashu mpfulela vho ṅwana washu ndi ḓo vha fulela ee ha ngo ḓo vha o ilwa ya e a vhona to mpfulela mangongo ndi nga takala luṅwe ee matsina vhana vho to nṱolela ha nda ndi khou sedza ḽiṅwe ḽingo nga ngei

ya ndi khou ah, ndi ndi hanefha tsini tsini na songo wara ene ndi khou ḓa zwino

Ja. Schon, wird er weiter. Ein Miller hier. Oder? ano maḓuvha vha ri munna kharali u songo mu lisa a si wao mngano a ḓuvha ndi na thaidzo ya vhanna mngana wanga vha nda vha wana ṋamusi thi vha ḓo mbo ḓi ṱuwa nda vhona una problem kutadza thaidzo musundwa ira ndi ni vhudze mushonga kha mbudze mukana wanga mushonga ndi uri ni to wana khuhu khuhu ya khuhu eh na to ipatela tswaroni hafhano mm. so vhuya tena na luthihi tshi vha na mutshemo na luthihi ndi nga sitenda ubvafho mm. ha na to ḽi sevedzela

nṋe ndi vho to mangala ini khonani ngori hmm. yange muḓini ah, ndi vhaṅwe vhathu vhane a vha ḓi koni maḓuvha ne vha vho to kona na u renga khovhe ya tshisimbini hmm. ah, mulitshene ndi ḓo mu lapulela zwezwo ndi nyago to mu rwa nga nḓadzi zwa pfuvisa ra sala ri tshi fana ra tambula roṱhe thi tshivenḓa tshi ri la roṱhe kana ra shela mavu hezwo ko zwi ḓivha khonani na mafumbisa o gaya sa fine na mafumbisa tshifhinga tshoṱhe ri tshi mutevhela ri fanela to vha ra to ita u thoma ra to fara gaḓa na ndo to fhedzisela u to ḽiwa nga game mutukana to vhona ro ima business yapo yo ima mani hape ro ima ngani he mutukana nga vha kha ḓi kombodza mbevha vhae vha ḓiba boss ni a vhona u sokou gudise zwitukana zwiṱuku vhugevhenga hama Ndi kana ukho thusa nga nḓila si yavhuḓi ngo vhona u tonga ende tonga ri ḓo mu ntsha game ini ndi Amen. kana zwi kana zwi tshi zwi gudisa zwi mbo ḓi fhedza zwi koni dzhiela advantage Amen boss. a tsha nṱhonifho muthu kana no Kufuna muntsha game. u nyaga u vuda nga tshifhinga tshawe hafha tianda ni nazwo nṋe izwi zwithu muthu kana muṱuku nga maanḓa Ai ndilanga lenelo boss omuntu kana uno haye.

no no vha tsheri yanga ini na zwo ri sithi dzula vha sa dzi fhedzi ini na musi wanzhi vho dzula nga phanḓa songo nḓowelesa ngo sa vanfisake makumbisani ko to vhona nga nṋe ndi tshi ḓela ndo dzula fa murahu ah, ndi no thanyesaho u bva na musi hezwi zwine ni vhudza ndi songo tsha dovha na zwi yango na ḽiṅwe ḓuvha ngori ndi ḓo ni shonisa ngo swa so ke ḓo vha na dzula nga phanḓa dzula vhasadzi no no vha tsheri yanga ini ndi gei ine nda ḓo yo tshimbila nani nga phanḓa dzula back seat

ḓo fana fhiro kwa shango Ro fhela ri ita ri mbevha. takadza shi u fhela mbevha zwo nyelisa ḓo fana ri la roṱhe kana ri tou shela mavu u ḓo ḓipfukisa ri funa u tou lilisa mara ri songo sumbedzisani ri funa u tou lilisa zwi hone ngori ra sumbedzisa u ḓo ri humbulela to itolela uri ngoho ndi zwone na uri ndi nga vha ndo konana Ni ḓo vha no ḓuvha ndo kona. rwa muri a ri thu

Ndio hii. Tuko tumemkawaza na muṅwe na muṅwe u na mukovhe wawe nahone mikovhe ya tshilidzi yo fhambana

A hu na tshithu tshine tsha vhavha u fana na u foda muthu o vhifhaho ngauri tshifhinga tshoṱhe a tshi ḓivhona tshinepeni u nyaga u ḓivhona o khwinifhala u fhira na ene muṋe ngwa ndo vhifha ngwa ndo vhifha kha kha tshine vho ḓi to rali he mani sokho ndo to rali mtha ngwa kha kha zwinepe zwa gringo ndi tshi bando na mtha ma twins ame ndi to kamera kwa beyo nda kwasha

ya nṋe na mudzimu ri tshithu tshithihi ya zwo fhela none matrafiki ni funa nga maanḓa cold ringi mani a vha ḓo dzhia cold ringi vha yo nwa mani na vhana vha ri ita zwine vha khou ita vha songo ita ezwo ah, eh, a ri faranesa vhathu ri tshilisana oh, ah, tshoṱhe tshoṱhe tshoṱhe eh. ah. yes yes

ṅwana ngavho vhakwasha vhone abe vha sa ḓo fhela vho madekwana makhulu hai madekwana vhuḓiwe mkwasha vhoṱwa hai zwoṱwa mkwasha wanga ee zwino ho swikiwa nga mini ya mkwasha wanga to vhone thi ngo vha nda fana mubvumo hafha nnḓavho a ro swika nga thekhisi makhulu Eh, ah, mayo mukwashe asina na goloi ah, goloi yeyi zikolemela mara zidovhuya zwa luwa ah, nṋe ndi zwifhinda zwi konḓelela ezwo takwa nṱuwe muḓini wanga thi nda ni ṱoḓa fhano ni khou tou ḓo lengedzela vhusiwana hai mukwasha kwa muya ni khou mbona ndi khou tambula zwino ḓa ni vhona ndi khou tou ita na mavhele i na gorosa ra u sina nṋe ndi khou ḓo livho mukwashavho ni ḓo dzanga goloi vho ṅwana ngavho no ḓa vhona mukwashavho

Mm, yayi bavunzi Eh, asi nga u khompfanyisa bavunzi Eh. i vhone pheke dzavho Ah, abe nṋe ri vhafunzi ndi vha sa fani na vhaṅwe vhafunzi onayo u koto zwi vhona ndi na six pack apo ndi ndi tshi ita ndi tshi funza ndi vhafunzi vho no funza dzi aeroplaneini zwoṱhe ndo wana na thenda yo funza kha dzi aeroplane ene u pfi nnyi a tshi nga ndi khou vhona tonga u active khou tamba na hayi eh, bavunzi u khou nyanga u tamba na vhafunzi Eh, Ah, bavunzi kha ri tambe hotho kha ta ha ri tambe hotho

ndaa na ndi nnyi na ha ndi vhafunzi vho manyoro vhalaudzi a a a na vho ri kanda vho manyoro ee ro vha kanda mani vhalaudzi mara vhafunzi ana mafhungo avho u tshimbila a tshi ita dzithabelo vha vhusiku ndi thabelo dzedzi dza vhusiku vhafu a dzi dzavhuḓi thabelo dza vhusiku mara vhafunzi thabelo dzi nyaga u itiwa nga masiari lotsho ee ha vha ḓo- vha ḓo ḓi tou ri farelavho mani Ee, vhafunzi mara vha ḓo ḓi kaidza ḽo tshimbila vhusiku a ḽi ngo tea ee ha vhone mafhungo o toḓa mu- muḓini wa muṅwe munna i ha ngo naka ha vhona luthihi vho ha ngo naka vhafunzi ee ha vha ḓo mpfarela ha kha vha ri ndi thoma mu rabelela mukala nga vha ri ndi rabeleliwe mukala wanga thi kha vho ni ḓo fhola ndi ḓo fhola mukoma- mukala wanga Mudzimu wanga, Mudzimu wanga, Khotsi Baba Ramaanḓa, vhone vha fhulufhedzeaho, ndi vhone ro thembaho vhone. Ee, ee, ro livhuwa. Murena Mudzimu wanga, Murena mme muketa ndi rabelelaho mufumakadzi a fole flu. Haleluya! Haleluya! Haleluya! Ee, ee, vha lwa udzi. vhalauzi mufumakadzi wavho ḓo fola mudzimu wanga mudzimu wanga mudzimu wanga fhulufhedzeaho mudzimu wanga wa nasaretha mudzimu wanga fhulufhedzaho mudzimu wanga sa balelwe nga tshithu hei fulu yawe ḓo fhela murena wanga nga tsine ḽa maḓana ḽa miyamukhetha murena wanga ri a livhuwa zwoṱhe ri zwi sia na vhone murena wanga amen a hmm. vhalauzi

i bosi ya nḓowela i na musi ḓo tou i lapula ndi tshi fhedza ndi khou litsha mushumo nṋe nda ṱuwa nda tshi khou wana ndo shela vhulaḓa kha iḽa nda ṱuwa ha na musi dzi ḓo vha vhuyela vha khou badela zwi- zwikolodo zwavho ha ende vha i funa nga maanḓa he- he joki na musi ḓo tou vha lugisa